Atutan ah zei kong dah kan i ruah hna lai, kan i share hna lai ti si ahcun Laithil hruk aihmi te, Laithil ai thawknak kong kha, Laithil thuam aa thawknak kong kha rak kan chim tiah comment tete a um pah caah khan tutan ahhin vun chim ding ah kai timh ṭhanmi a si. Hihi Laithil ai thawknak hi A phunphun in khan cauk an ṭialmi kha tampi a um i atutan ah kan i cherhchan bik dingmi cu Pu Stephen Nikio nih a ṭialmi Lai Nunphung timi cauk chung kha a si lei i a thilthuam a ṭamh muihnak kong kha cu cauk kan rel kan rel tikah khan i tampi kan hmuh khawhmi a um lo. A bik in zeitindah Lai thil kan i hruk-aihmi thil kha ai thawk ning a si ti kha hika ah hin tutan ah kan vun langhter dingmi kha a si lei i hika ahhin kan thawk hlan te ah hi bantuk Lai nunphung he pehtlai in ti kan tuanbia he pehtlai in theihhngalhnak lei ah kaupi i chap na duh ve a si ahcun theihhngalhnak lei ah hi bantuk Lai nunphung theih na duh ve a si ahcun kan YouTube channel kha subscribe rak tuah ve ti zong kha a hmas bik ah hika hin sawm kan duhmi si cun YouTube zong khan lawng khan si loin Facebook zong ah Chin History and Culture Knowledge timi Facebook page zong kan tuahmi um i cu chungah cun video link tete kan chiah chihmi a um. Ka zong kha follow rak tuah chih khawh a si ti kha hika zawn hin hmansik sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i a hmasa bik ah cawngnak timi kan zoh a si ahcun cawngnak timi hi Hi puan hi aa thawknak cu an ti, i RWHead nih a ṭialmi cauk chung cherhchan in an vun chimmi cu Bungtuah khuami nu pakhat nih mang a manh i a thaizing ah a thawh tik ah khan aa thawhpi chih i cu ahcun A tah ah a tah i cuh ahcun ai thawk ti kha Hakha upa a simi upa deuh te hlanlio upa deuh nih khan an chimmi kha hika zawn an langhtermi kha kan hmuh khawhmi a si. Cun a pahnihnak ah kan hmuh khawhmi cu a tuanbia sau ngaingai i zotung lei in ai thawk ti kha a si. I ai thawk ning a tuanbia kha a saupi a um caah a tawinak tawinak tete in kan vun langhter a si ahcun Zautung lei nih an chim ve ning ahcun an ti: hi tuanbia hi AD thongkhat le zali hrawnghrang ah hin Zotung peng chung i a ummi Lungo khuami Lungo khua in mengruk ai hlatnak hrawng i a ummi khua Sepi khua timi A um i cucu khua ahcun zeidah a cang kan ti si ahcun tlangval a chuak thiam ngaingaimi, ai dawh ngaingaimi kan ti lai cu. Pachuak thiam. Ai dawh ngaingaimi a min ah thokhe timi si thokhe timi kha a um ti si. I cucu thokhe timi cu sur a chehnak ah a tlau bik. I kum thum chung a tlau i an khuami nih khan a thi cang tiah an ruah. kum thum chung an kawl i an hmuh ti lo tikah a thi cang an ti i a thlan sernak te hna, lungdonh te hna an tuah dih. Cucu an tuah dih hnu ahcun kum thum a rauh hnu ah amah tein a hung chuak ti si. Hi zeitindah hitihin na tlau ning a si? Zeitindah sur na cheh tikah tiva tihin na va tlau i zeitindah kum thum chung na chuah? chuah loin kum thum hnuah na chuahning a si ti kha an hal tikah nan ka hal ahcun ka thi lai, mah caah cun ka hal lengmang hlah u a ti hna ti si. Hi cu tikah an hal chih lengmang, theih kha an duh tuk, an hal chih, an hal chih, an hal chih lengmang i khah a si ahcun keimah ka nunnak nakin Hi kong hi theih nan duh deuh caah kan chimh hna lai i kan chimh tik hna ah ka thih ve lai caah hin ka ruak zualnak ding caah puan tibantuk a herhmi thil kha na nih ralring cia lai ti kha ṭha tein a chimh cia hna ti si. Hi cu a tik ahcun a chimh hna i a chimh dih hna bak in a thaw a phih i thaw a chuah kho lo i cu ahcun a thi beh ti kha an chimmi a si. Hi cucu thokhe timi nih a hmuhtonmi, a chimhmi hna cu zeitindah an ṭial ti si ahcun surcheh a kal lio ahcun tili pakhat chungah nungak ei daw taktakmi kha ka hmuh a ti ti si. Hi cucu a hmuh le cangka cun mah nungak nu nih cun ka sinah rak rung ve tiah a ti i cucu thokhe nih cun ai dawh tukmi nungak a si caah Tili chungah cun a vun hnawh i cu ah cun kum thum chung khua kan sa i na chuak hrimhrim lai lo tiah khan a ti nate in ka chungkhat pawl kha va biak chawnh ka duh hna tiah a ti i thokhi nih cun a chuak i cuti cun mah nungak nu he cun a fawinak cun kum thum chung an umṭi ti kha thokhi nih a thih lai ah a chim takmi kha an ṭialmi kan hmuh khawhmi a si. I cucu thokhi a thih tik ahcun ni thum le zan thum bak kha ruak an suan i hete an ṭah. I cucu ruak an suan zan ahcun zei thil dah a cang kan ti a si ahcun Ruak a hngakmi vialte kha mitkuh siivorh bantukin an mit a ku dih i tarnu pakhat te lawng kha ai hngilh lo ti a si. Cucu ai hngilh lomi tarnu pakhat te nih cun zanṭim an i hngilh dih hnu a mit kuh a mit a kuh dih i ai hngilh lomi nute nih tarnu nih cun a hmuhmi cu inncar lei in khan aa thilthuam dawhdawh he a rami nungak pakhat kha a hmuh i heh tiah aa Tho khi a ruak cu a ṭah len ti si. Ih a ṭahmi zong cu hika hin an ṭialmi um. Hi ka ṭa tho khi chim a zarh kaan ti lengmang i na chim mu tiah pakhatnak. Cun a pahnihnak ah sui nga tampi um hmanh hna sehlaw nang ka ṭa tho khi an in tluk kho hnga maw ti te hna. A ṭahnak bia kha an ṭialmi zong hika hin a um chih. Cun senmuici phun tlinhmi va phun tam len hmanh hna sehlaw Ka ṭahtho khi an in iang kho hnga maw ti zong kha a ṭahnak hlah u sih. Cun nungak ngei saram phuntling hmat um hna sehlaw ka ṭahtho khi nang iang kho an um hnga maw ti ti hna kha a si. Cun ka biakar fek loin thlanmual na liam ai mu ka ṭa aw ti kha pu tho khi timi A ruak cu cucu nungak muidawh thil phun-thuam tling he a rak chuak ning cun hehtiah ṭah hla a lawh ti si. Hi cucu ṭah hla a lawh lengmang. A zan khatnak, a zan hnihnak a lawh tikah cun a zan thumnak cu ruak a hngakmi vialte zong nih cun cucu minu cu hmuh an duh tuk i kan hngah ve lai an ti i. a ngah hlei lo ti sin zam dang bantuk ṭhimṭhim an mit a ku di a tar nu te lawng cu mu lo tein ruak cu a hngak i mah minu a ṭahnak aw muidawh nu te a fawinak cun thil phuan thum thil phun thuam tling he a rak rami thil duh taktak a rak rami nu nungak cu mah tar nu te lawng nih cun a hmuh khawh ti si i cucu a hmuhmi cu Tarnu te nih cun a puan a thil thuam te hna kha heh tiah a zoh a ngiat. Zan thum chung a si tikah ṭha tein ai ngiat ti si. I aa a donghnak bik zan ahcun cucu thokhe kan timi a ruak a hngakmi nu, a ṭahmi nu muidawh nu nih cun a zal a philh tak i cucu zal cu ai dawh taktakmi a si ti si. I aa hi lio ahhin Lungno khua ah Thiam lei ah, thiamtah lei ah, la tawnghtham lei ah a thiam ngaimi pi riatin timi kha a um i cucu riatin timi cu tarnu nih zan i a hmuhtonmi, a thilthuam ai dawh tukmi thawi tenh tibantuk te hna pawl phunphun kha a hmuhning tein a chimh tikah cucu i Lungho khuami thiamtah a thiammi Pi Ria Tin timi nih cun a ṭhun a ṭhun i amah nih khan a chimhning tein a tah a tah i cuah cun thiamtah ai thawknak te a fawinak cun conlo cawngnak tibantuk ai thawknak a si tiah a tawinak in kan chim a si ahcun Zotung lei. Cucu i Pu Tho Khe timi a thihnak a ruak cung i ngami an ti i cucu ngami nu nih a thilthuam dawh te he Tho Khe a rak ṭahnak in ai thawk ti kha hika ahhin kan hmuh khawhmi Pu Stephen Nikio nih a ṭialmi cauk chungah khan kan hmuh khawhmi a si. Hi Lai thilthuam hi a theimi zong tampi kan um. I ṭamhmoihnak hnatonh eh, banhrolh eh, khikhiang eh, pumṭek ṭhi eh, tibantuk ṭhihni eh, tibantuk. Cun zei kan ti lai, cikcinak lawngka eh, hoi tibantuk phun pawl kha tampi phuntling kha tampi a um. I cu vialte zong cu zei kan ti lai, Cauk dang an ṭialnak pawl kan zoh tik zongah anmah miphun kanmah nunphung a rak sinak kan rat kan rak thawhkehnak hrimhrim in kan rak i ratpimi a si ti kha cauk tampi ah kan hmuh khawhmi a si. Amah belte thil thuam timi, lai thil timi hi cu zei kan ti lai? Hi kan Steven Nigio nih a ṭialnak ahcun tunah kan chimmi vialte kha a si. Asinain cauk dang kan zoh chih tik ahcun kanmah tein cu bantuk ngami sinin i cawnmi, mang a manhmi ti bantuk khuachia le chimhmi ti bantuk zong kha tampi cauk ah an ṭialmi um nain cauk pakhat ah an ṭialmi ka duh ngaimi cu kan rak thawhkehnak hrimhrim in la a tawngtham cangmi miphun kan rak sinak kha cauk pakhat zong ah an ṭialmi kan hmuh chihmi a um. Hika han chim duhmi cu Lai thilthuam ah thawhkehnak a ratnak kha a phunphun phun tampi um. A nihkhuan a rak ra, a nihpengtlang in a rak ra. Cuka lai cun a rak i thawk timi kha phun tampi an ṭial ciomi kha ai dangmi a um. A hmaan zong hmaan khawh seh, a hmaan zong hmaan lo khawh seh. Asinain balte in kei nih ka uar ngaimi pakhat cu kan nunphung, kan rak ratnak kan miphun kan rak chuahsemnak hrimhrim in la a rak tawngtham cangmi miphun kan rak sinak i amah balte duhning in la te hna kha tawnghtham awk a rak a um lo i cu tikah cun atu chan bantuk hin duh paoh in tah awk a rak um lo ruang tu ah khan i nihin kan chan bantuk hin thil puanhruk aih ṭha zong kha a rak um lonak si ti zong kha hika hin kan hmuh khawhmi a si. Hi cucaah cun hika hin Comment tete zong ah khan Laithil ai thawknak, Laithil thuam ai thawknak kong kha rak kan chim tiah an comment tete a um tikah hi bantuk kong kan vun chim tikah hin cuti deuh khati deuh um pei si kha ti kha ruahnak kha tampi a um kho. Asina balte in a nih khua in a nih pengtlang in ai thawk ti kha kan chim duhmi si lo in khan tuanbia he pehtlai in kan theihhngalhmi kha sharing kan i tuahnak a si ti kha hika zawn hin a donghnak bik ah vun langhter ka duhmi a si. Hika ahhin kan YouTube channel he bantuk kong hi Lai miphun kong he tuanbia he pehtlai in kan nunphung te kan kalchia Kan sinak pawl kha tampi kan chimnak a si caah na duh ahcun subscribe rak tuah ve law kan Lai nunphung sining vialte zong kha hika hin nikhat hnu nikhat nan theih hngalhnak lai na chap ve lai ti kha a donghnak bik ah sawm kan duhmi a si. A hnu video tuah khan kan i tel.